Hey, haya njamba ya awa mũgĩkũyũ mwenzangu nĩ ndĩrakwarĩirie mũthenya ũngĩ na ndĩrakwĩra mũndũrũme take charge mũndũrũme mũgĩkũyũ take charge na video nĩ ĩrathire mũno ĩrorũrire thĩ ng'ima na andũ aingĩ nĩ mararutire maoni maingĩ mũno na nĩ mũrangenirie rĩu rĩ ũmũthĩ kwĩ njuma mweri 28 I think Ta rĩu ngathĩti ya Nation, ngathĩti ĩno ya Nation ĩronania ta rĩu atĩ ta rĩu breweries nĩ maratangathire billion, eight billion dividend nĩcio mararĩha. Ĩ mbeca iria ikũgayanwo nĩ ma shareholders. No ũndũ ũrĩa wa magegania rĩ kana ona ũndũ ũrĩa wa kĩeha rĩ, eighty percent ya shares icio ikoragwo igũrĩtwo nĩ mũthũngũ kuma rũraya. no inyuĩ wĩra wanyu no gũtinda kĩoro mũgĩthugumaga, ũgathiĩ ũgathuguma ũgoka, ũgathuguma ũgoka. Rĩu nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ mũgĩkũyũ, no mũhaka ũcenjie mĩtugo, cenjia mũtũrĩre. Friday hwainĩ rĩ, ta caria nĩkũ kũngĩ kwĩna ka conference ũngĩthiĩ, kana nĩ magazine ĩrĩkũ ũngĩthiĩ ũgũre supermarket, ũthiĩ ũkamĩthome wĩyũhĩgie hanini. Tondũ rĩu rĩ, ta rĩu stock market ũngĩthiĩ wanjie kũgũra share ona ona share, share wendagwo ũgũre share igana rĩmwe onokorwo share ĩrauma ciringi igĩrĩ, koguo ciringi magana merĩ citigwĩtĩkĩrĩtio ũthiĩ ũhingũre account na wanjie kũgũraga share, ũtue ũndũ ũcio nĩ wa mũtugo o mũthenya, Friday rĩrĩa wĩna mbeca extra ũgacikia hau share-inĩ, ũthiĩ ũhingũre kambuni ĩtagwo Faida Investment Bank, moyaga share ya mbeca onokorwo nĩ cigana atĩa, me harĩa hakuhĩ na Central Police, wanjie kũgũra share icio, mĩaka ĩtano ĩgĩthira, o mũthenya ũngĩkorwo nĩ ũreka ũndũ ũcio, we nĩ wauma ũkombo-inĩ mani. Reke ngwĩre ma, reke ngwĩre, ta rĩu andũ arata akwa Marigiti, he hĩndĩ marutaga o mũndũ ngiri ĩmwe ĩmwe andũ ikũmi na atano. As we talk, mĩaka ĩtano later, andũ acio mena nginya nyũmba marakire Keren, o nyũmba marendagia mirioni... 70 andũ acio nĩ maraumĩrire, no nĩ ũndũ wa kuona mbere na magetĩkĩra gũcenjia mũtũrĩre wao, mũtũrĩre wao ũgakorwo to rwĩmbo rwa thĩna, nĩ wanyita? Tondũ rĩu rĩ, rwĩmbo rũu rwa thĩna rĩ, ũkũrũina mani, ũkũrũina nginya ũkaumwo nĩ ndutu magũrũ, no rĩu ũngĩkorwo we roho yaku ũrawĩihũria atĩ no wĩihũrie wĩke kĩũndũ, mũnyitane, mũũngane, na ngurubu wona nĩ mwanyitana na ngurubu ĩtarĩ kũndũ ĩrathiĩ rĩ, ũgatigana nayo. gũthikwo agĩthikwo man, gũthikwo to mũhaka ũthikwo nĩ andũ arĩa makũĩ, gũthikwo no ũgathikwo, koguo andũ matuĩka mũrigo maige thĩ, nĩ waigua? Ũtige gũtinda atĩ na cambĩki icio, cambĩki cia nako, man we wĩihũrie, tuĩka mũndũ ũramenya nĩkũ ũrorete, na nĩguo ũrerwo atĩrĩrĩ, ta rĩu mũtũrĩre-inĩ waku ndũgakorwo na chance ta ĩrĩa wĩnayo ũmũthĩ, nĩ wanyita? Tondũ energy ithiaga ithiĩte thĩ. Nĩ harĩ hĩndĩ ũrĩtua gũkĩra ũkaigua magũrũ nĩ maturanga nĩ gwĩka atĩa. Rĩu koguo ũmũthĩ ũrahota kũ hustle rĩ, ũmũthĩ ũrahota gũteng'ateng'erania na maũndũ rĩ, amka ukimbizane nazo. No wona ciringi ĩyo mĩ save ũrĩa kwagĩrĩire, wĩhithĩre ciringi ĩyo. Atĩrĩrĩ, ta geria kũingĩraga, waigua kwĩna conference yuma KICC ũkaingĩra ũkaigua ũrĩa makugaga. Ta rĩu rĩ, niĩ ũmũthĩ ta rĩu ndatinda AGM ya kĩama kĩho gitũ Savings Sacco. ya ĩtagwo Uokoa ji Saving. Ta rĩu andũ acio rĩ, tũ save aga mbeca kahora kahora, ũgakora andũ acio rĩngĩ nĩ maraka manyũmba, kwĩna nyamũ ĩtagwo Uokoa ji Housing. Ta rĩu nĩ ũndũ wa Uokoa ji Housing rĩ, ũgakora o mwaka hena kanyamũ kanini ũ run. No rĩu ũndũ ũrĩa wa funny rĩ, Ta rĩu warora nginya management rĩ, mũno mũno nĩ kabira iria cia nakũrĩa nja. Warora andũ arĩa maramenya maũndũ maya ma sacco, rĩu ũrathiĩ ũgakora rĩngĩ ciringi yaku ũgũ save ĩte rĩ, yauma ĩ ciringi maita matano. Kũguo okorwo nĩ property mũkũgũraga rĩ, yaani nĩ wakomberwo mbeca maita mangĩ matano na interest nini mũno. No rĩu kabira ici nĩcio iraikara thĩ, Saturday rũcinĩ nĩ mo maũndũ marĩa ma meet aga kwaria. No rĩu we Saturday ũrokĩra wĩna kĩ hangover atĩ nĩ wanjirie gwĩciria gũthiĩ kũnyua thubu. Na nĩ wona macako maya maratinda magĩtangathwo na rĩndiũ-inĩ, ingĩra wanjie gũ save kĩndũ kĩnini kĩnini. Tondũ rĩu ma nga ithuĩ twatuĩka arevi gĩthemba gĩkĩ tũtuĩkĩte arevi, andũ aya nĩ matũ take over. Na nĩ twa take wo over biũ, na tũgũtigwo na thutha, na tũgũtũra tũrĩ aharu. Na reke ngwĩre, ũngĩkorwo ũterũgamĩtie kĩbetha, man, eeh, ũrĩtindaga, we ũrĩtũmaga ũgethe ngũ na nyama hĩndĩ ĩyo nĩ ihehirio. Nĩkĩ we? Tubadilishe, tukue watu wachangamfu. let your Friday be a sober day. Friday ĩgakorwo wĩ sober. Tiga gũtinda ũkĩrũmanĩra na andũ mũkanyua thubu. Saturday yaku ũkĩra wĩ sober. Ũkĩra ũkĩmenyaga nĩkũ andũ marathiĩ. Thiĩ mĩcemanio ĩrĩ ĩtatũ. Eh, sawa sawa. Na tukifanya hivyo tutajiinua bana. Kana wĩ Rũraya kana wĩ Kenya. Mani, geria ũkĩre. Mũgĩkũyũ, Mũgĩkũyũ witũ lazima uamke. My name is John Dungu the motivator 0722